Ko taku mahi tūturu, mahi hāngi, tata 45, 50 ngā tau, ko te mahi rangatira. Aroha atu tēnei marae, 20 years and a build, kore e whakapiripiri mai ngā young fellas ki te kāinga, kāore e mōhio ki te mahi hāngi. Hokihoki mai ki te marae, kia ako, ā, nō hea koe, ko wai koe? This is how we Manaaki people. Ko te tikanga ki te whakaako tonu ki aku irāmutu i roto i tā mātou whānau. Ka whai hua te inamata o Ngāti Whātua ki Kaipara anō hoki. Well one day I'm going to be one of those kaumātua. Koia tēnā te tikanga o tōku pāpā. E tapu ana te hāngai. Ko te mea nui ki te manaaki ki ngā whānau. Next generation coming up, oh well that's us.

Me Ngāti Rango, ā, ko Ngāti Whātua te iwi. Ko tōku ingoa ko Richard Nahi. Ā, nui tēnei kaupapa rangatira. Ā, he tikanga mō te mana o te marae, te mana o te whānau, te mana o te whenua.

picture and feel of what we will step into on Saturday morning. Engari e whawhai ana te maharatanga i a rātou. Whawhai nāianei nā, kia kaha nei mātou kia hoki mai anō ngā rangatahi ki te kāinga. Ko tēnei kaupapa o te kāinga he marae hou, te Kora Marae,

unborn. But on that morning we will pull this whare from the kōpū of purity into the world of light, ko te whare tēnei o te kiora, ko te whare tēnei o Kākānui, ko te whare tēnei o Ngāti Rango. This whare has tikanga in it, has kawa in it, has um, ancestry in it, it has our identity in it. Ko ngā ringaringa me ngā waewae i whakaritea tēnei wāhi hei wāhi, hei pākāinga, hei wāhi noho uh, mā mātou. Uh, ki te kore he whare, you know, ka pēhea nei uh, ngā tāngata o te rohe nei. ka haunga i ērā atu o ngā marae. He wāhi haumaru te marae, he wāhi ka whakatūria ngā wānanga, and mō te roanga o aua 20 tau, kāore he wānanga i konei, kāore he mātauranga e whāngai ake ki ngā reanga o te rohe nei. Roa rawa te wā, kakā rawa te ngākau. Ngā whānau whānui o tēnei wāhi hē. Ngāti Rongo. Ko te mea nui e pā ana te hakapuereatanga o tēnei marae hou mō te hau kāinga, ko Ngāti Rango te hapū. Ko Ngāti Whātu te iwi. Yeah. Yeah, so we're doing a free for that. Oh, yeah. Te hokinga mai ki te whānau me ngā haka tupuranga o te ao, e pā ana te tikanga mō te marae kia mau tunu ana te mana i runga i te mea nui te manaakitanga me te haka kotahi neitanga. Me pēhea te kaiārahitanga mō te ao? Ka tae atu 25, 50 years time,

And we show them, boom, this is how to kia ora, this is how Ngati Rango, this is how we manaaki people. Ā hīkaka katoa ngā whānau whānui o ā rātou tauā tautoko mai, ā, pēhea nei, ā, mauria mai ngā pūkenga tunu kai, ngā pūkenga whakarite hāngi, ngā pūkenga whānui hei Hei oranga mō, mō te marae, hei oranga hoki mō te hapū. Koia tēnā te mea nui mō tēnei marae me ngā marae katoa. Te hoki mai anō ki te tautoko ki tēnei marae mō tā rātou tamariki mokopuna i te ao hurihuri i tēnei wā. Āe, pai mō te hapū, pai mō te iwi. Ko taku mahi tūturu, mahi roto i te kautā. E tohutohu i oku mātua, te mea nui tōku pāpō tēnā. Āe, e whai atu anō ki a ia, I muri i te wharekai, ngā mahi hāngi, me ngā mahi katoa kei runga i ngā marae. Tēnā mahi i whakaako mai tōku matua me ngā mātua o te kāinga. Ko tata 45, 50 ngā tau hoki mai au ki te kāinga mō ngā mate. Ka haere anō ki te taha o ngā mātua e pā ana tā rātou mahi hāngi, mahi patu hipi, patu poaka, me ngā mīti katoa, tā rātou mahi hāngi mō te whāngai i ngā hui. Nā koe tēnā te tīmatatanga taku wānanga i waenganui i a rātou. i roto i ngā i ngā hāki katoa. A tōku pāpā, mahia ana au ki tōna taha e ono ngā tau. A ōna whakaakotanga ki a, ki ahau nei nā. Okay, you both, uh, if we can take that over there, ka pai? Nā koe tēnā taku mōhiotanga, oh, must be pai ana taku mahi ki tana taha. Nā ka peha atu tōku pāpā. E waihotia ana tēnā mahi ki ahau nei nā ki te ārahi ki tā tātou whānau, ko tino mōhio anau ko tana wehe atu, ā, ka pai tā mātou mahi. So that it just folds over just to be able to do it. He mea tino whakahirahira tēnei kaupapa i te mea. Kua roa nei tātou e tatari ana kia oti te. Hanga o tō tātou nei whare, nō reira, me ka tika me tae mai tātou ki te hāpai i tēnei kaupapa, kia hāpai ō muri me kī, ā, mō rātou ngā amorangi o mua. Ngā tikanga o te hāngi ki te haka kotahi nei i te whānau. Ā, ko te whānau. e hiha ana rātou ki te mahi hāngi, aroha atu wētahi atu ngā whānau kāore e mōhio. Uh, just cutting it up, the, the ends and tail ends, and cutting them into good pieces. Just one, just the one. Just one, yeah. A koe e tēnā te tikanga a tōku pāpā. E tapu ana te hāngi. Ko te mea nui ki te manaaki ki ngā whānau, e koi ana te tikanga kei roto i au. E tapu ana ki te kōrero ki tā tātou whānau, kia hoki mai koutou ki te kāinga ki te ako nāianei nā. Mō te aha? Mō tō marae. Ko te mea nui te hāngi, e mahi rangatira. Te haere ake ki te mea ki te e rapu ana ngā manuka, koia tēnā tā rāku rangatira mō ngā hāngi. Hoki mai ki te marae, mahi ai, me ngā kohatu, me ngā koha o te Kāwanatanga, o ngā railway irons i ngā mea katoa. Ko te mea nui, tēnei rā, Kia haere mai ake nei mātou ki te mahi tahi tēnā mahi rangatira. Ūpapai ana te werowerotanga o ngā kohatu me ngā rino. Wēnā ngā mahi o te whakakotanga o ōku mātua me tōku pāpā. Ko wai te rangatira o te hāngi, ā, Ko koe tēnā. Engari ko te mea nui, te haerenga mai ake i tō whānau ki te, ki te awhi, mā tātou tēnā mahi. Koia nā tēnā, tō hohonutanga ki te whakaako ki tā tātou ngā rangatahi ināianei nā. Mōku nei, i tīmata te hanga o tēnei whare i mua i tōku whānau mai. Nō reira, tōku oranga katoa kua hanga kore tōku marae. Nō reira, inanahi rā i te mātakitaki au i ngā tamariki e tākaro ana i runga i te karaehe i āhua mokimoki ai ki tērā āhuatanga rā te mea kāore au i tipu ki te marae, i tipu au ki te kāinga, ki te tāone. Nā runga anō kua hoki mai tērā āhuatanga ki a tātou o Ngāti Rango, kua tino harikoa te ngākau i te mea ka tipu ō mātou tamariki, ka tipu te āpōpō i runga i te marae, ki te kēhini, ki te car park. He mea tino whakahirahira i te mea kua whakarite tēnei mō te āpōpō, ka whai hua. Te inamata o Ngāti Whātua ki Kaipara anō hoki.

Ko ngā tamariki e onāianei ka kitea, ā, kei te rongo hoki rātou i te te roanga o te noho marae kore, mā konā kei hea ake rānei tā rātou akoako i wā rātou tupuna. Ā, i te, i ngā pūrākau o tēnei rohe. Āe. Okay, that'll do. Okay guys, whatever sheets we got left, ka pai tēnā, let's cover it and see how we go. Kāore he wāhi tū atu i te marae. Ā, te noho tahi a te mokopuna me ngā kuia karaua, ā, he wānanga ā rawa atu, ā, rawe rawa atu tērā. Okay, over the top mate, over the top. Ā, mei kore ko tō tātou marae, ā, nē, me hoki anō ki a Aunty Siri, me Matua Kukara, and ehara tērā te huarahi mā tāua te Māori. Hokihoki mai ki te marae, kia ako nō hea koe, ko wai koe. Ko te mea nui, kia, kia mau tunu ana te mana o ngā akonga o ngā mātua ki a mātou, ā, nā, koe i tēnā. Aroha atu tēnei marae, 20 years, ā, in the build, so kore e whakapiripiri mai ngā, ngā young fellas ki te kāinga, kāore e mōhio ki te, ā, ki te mahi hāngi. Because we haven't had a marae for that period of time, so we got to, he wānanga ki a rātou ki te whakaako ki a rātou me pēhea. Ao pūkenga nui tērā. E mai rā, nō tērā nanakia, tērā hautipua. I wēpu ā mātou tau kia whai tētahi pūnaha. He momo perfectionist ia. Mēnā kīhai ō rīwai e tika ana, ka whākina, ka whanahia te tau, ka kukume te taringa, he akoranga nui tērā, ā, mō te ao nehe, engari ēnei wā, kua ngāwari ake ia, ā, kua tōtō mai ngā, ā, ngā maiharanui, me kī, ā, ki tōna taha mō tēnei kaupapa nui, he aha, kia tuwherahia, ā, tōna pukapuka, ā, tōna kete mātauranga, ā, hei akoranga, hei kai hoki, ā, mā ngā taiohi o te nāianei. Ko te mea nui, Ka hoki mai au ki te kāinga kia noho ai ki te tautoko ki tā tātou whānau. Ko te tikanga ki te whakaako tonu ki aku irāmutu i roto i tā mātou whānau, haere mai koutou e te whānau, nā, e whakaako ki a rātou me pēhea, me pēhea. Āe. Kia ora mokopuna. Hihi. Tēnei te mea te whakaakotanga o tō Karani Pāpā ki ahau nei nā, nā, e tukuna atu i tēnei wā ki a koutou. So koia tēnā te tikanga, ki te haere tonu i te whakaakotanga tēnā ki tēnā haka tupuranga, ki tēnā haka tupuranga. Koia tēnā te mea nei.

in his fifties only because he taught me and then I carried the mahi on and so when we teach we we want to be able to to pass it on to the next generation. So kia koutou wena. Pai rawa atu te kite i ērā o ngā maiharanui e mahi tahi ana ki tērā hautipua, ā, me te hīkaka hoki. Ehara i te amuamu te kai, ko te katakata kē te kai. Nō reira, i rongo te harikoa, ahakoa te uaua, te nui o te mahi, kei te rongo tonu te harikoa o te tangata, o ngā āpōpō me kī, e ako ana i ērā tūmomo mahi o te hāngi. Heoi, ehara ko te hāngi anake te mahi nui o tēnei wāhi o te marae. Kei ngā kokona rātou e whakatū ana te tēneti. e whakarite ana mō te tūwheratanga, tākaro ana me ngā nohinohi nei, and mā kona ka puawai wā tātou āpōpō ki tēnei ao Māori o Tāua. Ko tena waimārie nei mātou, e hakatupu ake nei nā i roto i te kāinga kia mōhio ai ko wai ngākau mātou e taua wā. Te tokomaha E ngakau mātou e taua wā, te haere ake ki ngā hui ko rātou ki reira, nō i reira hoki ki te manaaki te marae, te manaaki te ārahitanga i ngā mea katoa. Kei te wera hei. Ā, ko te mea nui te whakaakotanga o ōku mātua, te mea te tikanga. Mahara anō te haerenga ki tēnā hui, ki tēnā hui, ki te tautoko i a rātou, o, ko, ko Hohānou e pā ana te, te, te, te maranga, te moata, te haere ake ki ngā hui. Engari ko te mea nui, aroha atu i nāianei nā, te maharatanga e ten, mau tonu ana ki tā tātou tikanga. So you lead the hāngi in, in such a way that um, you're teaching others as well. And so it's really good to see that, uh, what's happened here, we've got a good outcome, and only because we've had the right resources. Ka pai tēnā. Aroha atu ki a mātou ināianei nā te tokomaha kua haere ki tua o tārai ki te kāinga hakamutunga. Engari, kei te haere tonu, Ko ahau anahe i roto i tā mātou kāinga, āe, ko tatangia ana te matenga o ngā kaumātua. Mahara ana au tōku karani, ā, i taua wā hoki te mahara e te mokemokeatanga i runga i a ia. Ko mate katoa ngā, ōna hakatupuranga. Tana mea ake ki ahau, o, e mokemoke ana au mo mo aku whakatupuranga, mokemoke ki te kōrero, kōrero te reo Māori, kōrero i ngā, i ngā tikanga, i ngā mea katoa. Engari ka tae atu ki tēnei wā ki ahau nei nā, āe, Mahara anō ngā kupu i runga i te mokemoketanga. Kāore au e mokemoke ana, e pā ana te tautokotanga tonu ki ahau, aku whānau. Engari mokemokehana Mokemoke ana mo aku kaumatua. I whakaako mai rātou ki ahau. Mo ngā tātaitanga ngā whakapapa me ngā kupu o o rātou. Ae, mokemoke ana pō rātou. Ē, koia te mea nui. Engari ko te mea nui kia kaha tonu tātou ki te āwhina ki te hea, ki tētahi atu. Koia tēnā te mea nui. Hum. Aroha mai. Pai te kaha o nga kupu e whakaako mai raote ki ahau. Hum. Yeah. Engari ka kahari.

Ā, kei konā aku whānau ki te tautoko ki ahau, nēnā. Kia haka kotahi nei te kaupapa i ngā mea katoa, ā, kia kōrero, pai, pai mō te ngākau, pai e, e, e kore mokemoke ana te tautoko mai aku whānau ki ahau.

Waea i raro, waea i ngā tupu tupu a Tāne, ka waea ki a eke, ki a eke ki ngā tangi a ia, whano, whano, haramai te toke! Aue! Aue! Aue! Kua te iwi, whakauta mai ngā pātai! Ko wai te ingoa o tēnei whare? Kōrero! Ko wai te ingoa o tēnei whare? Kōrero! Mō wai tēnei whare? Mō te iwi! Mō wai tēnei whare? Ki te tū tētahi marae ki tō wāhi, ki tō papakāinga. Ko ia tērā he tohu kia hokihoki mai te whānau e noho mai, tawhiti, tāwāhi rānei. ā, kia hokihoki mai rātou, ā, kia whakamahana anō i tō rātou ake ūkaipō me kī, ā, wā rātou whare. Nō reira, he mea whakahirahira tēnei i te mea whare tupuna, te whare kai, otirā te marae katoa. He wāhi hei wānanga, he wāhi hei whakawhanaunga. Nō reira koia nei ngā kai matua o tāua te Māori, a tēnei mea te whanaungatanga, a kia mōhio anō hea, nō reira koia, koia te wahi, koia te wahi e akoako ai, ehara mō ngā tamariki anake. He wāhi, koia nei tētahi anō kura, hei, he whare wānanga anō tēnei. He oranga a iwi, he oranga a hapu, he oranga a tangata. Taku moemoeā mo tā tātou haka tuporanga o te ao, Te kaha ki te mau te mana o te reo, o tā tātou tikanga, ko te tikanga o ngā mahi. Ngā mahi ki te tautoko ake i tō whānau, ngā tamariki mokopuna. e whāngai atu. Ki te harikoa tō oranga o te ao. E tino mōhio nei nā mātou, ko te tikanga o te iwi Māori, ō.

Tuku ahau kia hikoia ko tenei mea ko te kotahitanga. Tuku ahau kia hikoia ko tenei mea ko he haka putanga. I ki ai ki te ao ko hau te rangatira i runga i enei whenua. Ko te mana motuhake o te iwi Māori i tēnei wā tonu kei te ringa o te Kāwanatanga. Āhua tangi ana au i te mea e hīkoi tonu ana tō mātou iwi, e hīkoi tonu ana tō mātou iwi. He mana motu ake te aroha. Ko tētahi o aku whāinga matua, tuatahi, ko te aru i te ora, ahakoa te aha, ā, engari, ko te whāngai i te horopaki me ngā kōrero e mōhio ai tātou te iwi Māori, he aha i pēnei rawa ai tātou.